السلام علیکم دوستو سجنو بھراوو وسے باسیو سونا سائیں اج تیری خدمت وچ ظہور کھوکھر صاحب دا کلام گھن کنے حاضر تھے ہیں سن سو توجہ خاص دے نال دوستیں نال بھی شیئر کرے سو اور اگر تو اپن ساڑیاں ویڈیوز پسند ہیں یا پہن تے سارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے سو کیونکہ ایں چینل تے تمام جتنے وی سرائیکی وسیب دے نامور شعرا کرام ہن انہاں دا کلام تہاڈی خدمت اچ انشاء اللہ تعالی پیش کیتا ویسی۔ شروع کریندے پئے ہیں سئیں ظہور کھوکھر صاحب دا کلام ڈوہڑے دی صورت اچ۔ پہلا ڈوہڑا سئیں ہنی دا سئیں ہنی فرمیندن کہ۔ میں آکھیا رشتے داراں کوں۔ ہک منت غریب تے لو چا۔ میں آکھیا رشتے داراں کوں ہک منت غریب تے لو چا۔ چن دل دی کاوڑ سٹ چھوڑے ایہا ڈھول کنوں منواؤ چا۔ بہوں اجڑ گیاں کجھ سوچ کرے اونکوں کلہا سڈ سمجھاؤ چا۔ کرو منت ظہور تے ہتھ جوڑو میڈے گھر ڈیوا بلواؤ چا۔ بہوں شکریہ سونا سیں کمال مہربانی سیں ظہور کھوکھر صاحب دا اگلا ڈوہڑا تہاڈی خدمت اچ پیش ہے سن سو توجہ خاص دے نال سیوݨی فرمیندن کہ ہووی پیار مبارک غیراں دا میکوں چن ٹھکرائے او کوئی ڈر نئیں۔ او وی پیار مبارک غیراں دا۔ میکوں چن ٹھکرائے او کوئی ڈر نئیں۔ میکوں روندا چھوڑ کے غیراں دی۔ ونج سیج سہائے او کوئی ڈر نئیں۔ توں خوشیاں وچ آباد رہویں۔ میکوں خون روایو کوئی ڈر نئیں۔ تیڈے نال ظہور دے وعدے ہن۔ واہ ساتھ نبھایو کوئی ڈر نئیں۔ بہوں شکریہ سونا سئیں کمال مہربانی سئیں ظہور کھوکھر صاحب دا اگلا ڈوہڑا سن سو توجہ خاص دے نال سئیں ہونی فرمیندن کہ۔ نہ ہتھ گݙوا چن غیراں وچ تیکوں ہٹکیا ہم دلبر میݙا نہ ہتھ گݙوا چن غیراں وچ تیکوں ہٹکیا ہم دلبر میݙا تیݙے دل تے یار نصیحت دا نہ تھیا خاص اثر میݙا۔ اڄ ݙوس ظہور تے کیوں ݙیندئیں پہلوں کر کے ڈھول حشر میݙا سب کیتے کم اے تیݙے ہن ایویں ناں بدنام نہ کر میݙا ٻہوں شکریہ سئیں کمال مہربانی سئیں ظہور کھوکھر صاحب دا اڳلا ݙوہڑا سݨسو توجہ خاص دے نال۔ سئیں ہوݨی فرمیندن کہ تیݙے پیار دے وچ ودا روندا ہاں رکھ سر تے ٻہاں ہݨ ول لا تیݙے پیار دے وچ ودا روندا ہاں رکھ سر تے ٻہاں ہݨ ول لا پیا ݙکھ دی دھپ وچ سڑدا ہاں کر سکھ دی چھاں ہݨ ول لا۔ ونڄ غیراں وچ تھی خوش ٻیٹھو میݙا ساڑ کے ہاں ہݨ والا تیݙے ٻاجھ ظہور نی جھٹ نبھدا من رب دا ناں ہݨ والا ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی۔ سئیں ظہور کھوکھر صاحب دا اگلا ڈوہڑا تہاڈی خدمت اچ پیش ہے سن سو توجہ خاص دے نال۔ سئیں ہوݨی فرمیندن کہ۔ ادھ رات کوں اکثر در تیڈا کوئی آ کھڑکیندے کون ہوندے۔ ادھ رات کوں اکثر در تیڈا کوئی آ کھڑکیندے کون ہوندے۔ سݙ وکھرا گھر توں ہک پاسے ونڄ حال ونڈیندے کون ہوندے بے خوف خطر تھی دنیا توں تیکوں جپھیاں پیندے کون ہوندے نت زخم ظہور دے سینے وچ کم ذات کریندے کون ہوندے۔